Amah nih a ṭha aa rem ti ningin caan a hmannak caan a si lai.
Si nihin ni caan ah caan ṭha sulawi a ka serpiaktu ka Pathian a mi hi sat bik ah thangṭhat se ko seh. Cu lengah hi bantukin caan a ka rempiaktu SCBC nubu ka hawile hna cung zongah hin tampi lawmhnak ka ngei ti kha van chim ka duh. Ni ni caan ah hin pastor zong pahnih kan nei ko, a dangdang Khrihfa upa zong an um ko nan tein keimah hai ka rak dir ve ko lai. Caan tin zong hi a har tuk i sulawi ngaiin Pathian i caan a kan pekmi hi van hmang ve ko ding ti kha ka duh. kan Khrihfabu zong hi mi zong kan kal chin cang i atu cu zei kan ti lai kan Khrihfabu hi Israel style in an kal rua ka ti nu le ngakchia hi an kan philh deuh rua ka ti caan an kan pek tikah khin nu hi cu hram thok thlacam te hna thorok thlacam deuh dah ti lo khi cu kan ting ti lo a ca cun caan kan tin lio in i cu ko bu si ka van ti ve i ka van dia ve E ambassador ah cun bei a donghnak thluachuah pek zong hi mah ni nu dara kan thiah lai kan ti na te khan ti ok khi tha lo i vai kan reng ni phan lo ka hun ti ko lai ta mah ni pa tu rap diar than ma che cun se mo nu thu ko se kan ti nan ten a si do lai lo tu chat pastor pi phi chu tha lai lo kan ti se mo pai rak thu tha ni a vai theihpiak zia kan thiam mu law nu zong nih caan kan rak i thu kha si ko i nihin ni ah hin keimah ka rak dirnak zong hi vei CBC USA nu bu hna nih hin kum fatin te kum khat chung i September zarthumnak ah hin nu hna nih hin Sunday caan hi America i ummi hi member vialte nih hin lungkhat tein kan rak hman ni hi si i tlawmpal te CBC USA nubu kong kha tunlai ah khan kan secretary nih rak chim cang ko nain tein vun chim ka duh mi cu 2006 ah hin rak der mi si an rak der i cucun zei kan ti lai ka hin atu hin member tampi zong an nei cang i hi bantuk in hin a khua kip te zong ah tu ni hin rak hman cio se lai kan ni zong hi CBC USA member kan si bantuk in zei kan ti lai nihin an caan kan rak hmang ve i kan tholawm te zong kha tunai kan thanchia bantuk in an sinah kan kuat hna lai an rianṭuannak zong kha tampi an rak theih ko lai tampi rianṭuannak an rak ngei i hmailei zongah ke ka chinchinnak hnga ding zongah hin zei kan ti lai thlacamnak zon kan bawm mu timi zong hi CBC USA nu bu kom tlawmpal te van chim ka duh i atu cu vai ka Bible relmi laitu khan ka vun lut ṭhan lai i Tunai Baibal ka hun relmi kha Timote kuat khat a ngan pahnih hme pali chungah zeidah ti kan Pathian nih an tipi vialte hi khamnak kan hmu i a biatak chungin kan nun dingmi Pathian nih a kan duhpiak si mi vialte zong nih kan herh bikmi cu khakha si khamnak kan hmu i Pathian biatak i kan nun lawng ah kan nunnak ah hin teinak taktak hi kan hmu lai thakha minung hna kan dirhmun zong a si cucaah cun nihin ni ah hin khamnak timi kong hi tlawmpal te hun chim ka duh i khamnak timi kong he pehtlai in hin khamnak timi cu zapi nih kan theih ko Eden dum chungah Adam nih Satan tukforhnak kha a rak tei khawh lo tikah thihnak lei ah a rak kal tikah khan kan nih nih kan rak sung zungzal nunnak kha cu tikah Jesuh Khrih nih vailam cungah a kan tuahpiaknak thawng in kan nih cu khamnak kan hmu ṭhan cang timi kha khamhmu kha a si i chanthar holh in cun piangthar ti zong in hin kan auh Hi cucu khamh a hmumi hna, khamh kan hmuh hna hnu zong ah hin vei zumtu hna nih zeidah kan tuah ding si nitin te kan nunnak ah hin a batak tu ah hin kan nun dingmi hi Pathian hin a kan duhpiakmi si cucaah khamhnak kong he pehtlai in hin nihin ni ah hin tlawmpal ti chim ka duhmi cu khamhnak timi hi Jesuh Khrih nih a kan tuahpiakmi si Jesuh Khrih nih a timi cu keimah cu lam le biatak le nunnak ka si keimah dah ti lo in cun pa sin ho in nan phan lai lo ti khamnak hi tuahsernak zong a si lo hallelujah tiah kan au ruangah khamh kan si zong a si lo i nifatin te biakinn na phak ruang le Bible na rel ruang zongah khan khamh na si kha si loin khan Jesuh Khrih nih a kan tuah piak ca ruangah khan khamh kan hmu hi a si timi te hi tlawmpal te chim ka duh i nihin ni ah hin SCEBC zumtu nan zapi te cahme bik in upa bik tiang hi khamh hi kan in fiang cang hnga maw? Piangtharnak timi hi kan ngei taktak cang hnga maw timi hi batak tein hin i ruat cio hna u si timi hi biahalnak tuah kan duh ko hna. Kham kan hmuh lo ahcun kan thing hnu ah maw he ram tule kan phak hnu ah maw ziah kan ti sual ahcun a poi tukmi thil a si lai. Cucaah cun hi ni ah hin biatak tein i ruat hna u sih. Khamhnak hi kan hmu taktak cang maw? Jesuh Khrih nih a tuah ciami khamhnak hi kan co taktak cang maw? Kan angkeza hi i dap hna u sih ti hi tlawmpal tein khin zeitiah kan halnak kha duh i nihin ni ah hin chim taktak ka duhmi ka biatlangpi cu khamhnak kong kha si loin khan biatak ah dir hna u sih timi tu hi vei vun chim ka duh i Getak timi cu zeicahtiah Bible chia ka van rel cia bantuk in khan biatak i nun kha Pathian nih a kan duh James cungah ka rel cia bantuk in khan Pathian biatak kha hna in a theih a ngai sawhsawhmi si lawng si loin a tak in nunpi ding kha Pathian nih a kan duhpiakmi a si kan hna nih a theih sawhsawh ngai sawhsawh tiang khan a za lo i a tak in kan nunpi ding le kan kalpi ding mi hi kan Pathian nih a kan duhpiakmi si i cu kan kalpi lawngah khan kan nunnak ah hin teinak taktak le luatnak taktak hi kan hmuh lai timi zong hi vun chap chih ka duh cucaah cun biatak i kal timi cu zeidah a si timi hin hi ni ah hin tlawmpal te chim ka duh biatak timi cu zeidah si timi hi tlawmpal te chim ka duh i Bawipa Jesuh Khrih vawlei cung i a rak kal lio ah khan kan theih ko lai kum hleihnih chung thi a luang i a dam ti lomi kong khan nan theih ko lai Baibal chungah a ṭial ning ah khan cun sibawi sin tampi zong a kal i a ngaihchiah chawva zong kha tampi hi di hmanhsehlaw a dam lo tiah kan theih cun dai kan ti lai thawngpang a theih tu Jesuh Khrih nih damnak a pek khawh ti kha a theih cu tikah khan a hna nih a theih i ani kha um sawhsawh ti lo a tak in khan a timi cu Jesuh Khrih a puan ki ka tong a si ahcun ka dam lai tiah a ti cucu amah a zumhnak si i Jesuh Khrih nih damnak a ka pek kho ti kha a hna in a theih i cucu bantukin cu anih zong a va kal i Jesuh Khrih puanki a tong ah khan Jesuh nih zeitindah a ti a hodah a ka tong a ti cu cu tikah khan lamkaltu pawl nih mi tampi nih pei nin tong ko cu ti an ti nain Jesuh nih khan a pum chung in khan zeiketila ṭaku maw a chuah tikah khan hodah a ka tong ti a rak halmi kha a si cucaah ka nu kha bia a theimi kha a umpi sawhsawh lo a hna lawng nih a theih si lo a tak in a tuah ti kha kan damnak a hmuh ti kha kan hmuh cucu Baibal ca chung in kan hmuhning a si cu bantukin cun nang nih khan o kum hleihnih chung a thi a chuakmi nu cu Jesuh Khrih puanki a tawh tikah a dam ti na theih ahcun kha na theihmi tiang kha Baibal cu a si Asinain tiin na ruah ṭhan khawhmi cu ah Jesuh Khrih nih kha kum hlei ni thu chungthi a chuakmi nu hi a damter bantukin nihin ni ah kei ka zawtnak tah a ka damter kho ve lo maw? A ka damter ti na zung ahcun khakha Baibal in kan biatak ahcun a kal i khakha biatak kha a si. Cu bantuk cun Psalm za le pathum chung a nan hmuhmi cu ko lai. a tawinak ka van vel lai i ka sualnak vialte kha na ka ngaihthiam i ka zawtnak vialte cu na ka damter ti a ti cu tikah khan minung nih kan i ruahchih ning cu sualnak a kan ngaithiamtu si cu hnuah cun damnak a kan pek kha Baibal chung i a vun kan cawnpiakmi si cu bantukin cun keimah ka nunnak i ka tonmi tlawmpal te tati khan ka duhmi cu zei na si tiah cun kha Baibal cu thiang zong kha ka rel lengmang cun kan lung lei zongah tati ka khal cang bantukin Joel Osteen nih a thawngṭha ka ngaih tikah khan ka mit a zaw ka mit a fak i mit hmaan loin um kho lomi ka si mit hmaan sau deuh ka ben ah le ka lu a fak ka ben lo ah le ka mit a ka ṭam i ca ka rel kho lo motor ka bong kho lo i rethei ngai in khua sami ka si thla cu ka cam sek ka cam thiam mi hna sin zong a tampi ka kal sinan ti khan ka dam lo i khakha bible ka vun rel tak khan atak in khan ka fiang Cun Joel Austin thawngṭha ka ngeihnak in khan ka tikhin thla ka van cam tikhan Pathian in hin nia hin tutawk in min hmaan loin ca ka rel, mawṭaw ka mawng, ka rianṭuanmi hi microscope in zohmi si nain ti cu zong cu mit hmaan lo bak in ka ṭuan khawh tikah hin ka Pathian min thangṭhat si ko seh. Cucaah cun Baibal kan relmi lawng kha si loin a tak in kan i nunpi ahcun biatak ah a cang lai i kha biatak nun ah khan nung hna u si timi kha nihin ah a CBC pawl hi sawm kan duh hna i Cun pakhat vun chim ka duh rihmi cu zei dah si tiah cun keimah ka nunnak i ka tonmi zei kan ti lai thi tlawmpal te khan ka ti thawngtha chim ti thawngtha ngaingai chim zong cu ka thiam lo tete khantu ki rak si selaw ka nunnak i ka comi te khi vun khanmi van si selaw ti hi ka duh zei dah si tiah cun vai sam som nga le panga ko dan ni kha van rel ta u selo zeitin da ti sam som nga le panga ko dan ni kha zeiti ko rol ga van rel thayu ya to gung ku tha ra phian dai cha tha lo in ku ma sa ro mu dai ni na phor ri kha boi ba sina thum lo ama ani am bop lai cucaah cun zumtu hna nih khan kan phurrit kha kan thum hnu lawngah khan bawipa nih khan a kan bawmh lai cucaah cun kan nun ah zai da ka ton ti ah cun ka rianṭuanmi hi ka hla kha a tlawm deuh tikah inn man pek hi kaa harh tawn ka harh tawn i two bedroom le ka hlan tikah ka inn man le a tam fawn i ni khat cu vai thlakha hi vai cun nilini ah hin ka thau zan rian tuan mi ka si tikah cun nilini zan ah ka thau i cun ningani zan ah hin cun ningani ah bek ah ka tun lawng ah khin ka vai zeikete lai ka bek chungah khan a clear ding ka si i inn man pek hi le cun ni thum a za cang hlakha le cun ni thum a thawh ding ka si cang i inn man pek cun an theih ko ni khat kan luan la cun sawm nga dan tak ding ka si ka lungre thei tuk i ma cu lei mi do choi ding a le a ho cu da ka va choi na america na cun do choi kho si lo credit card le at lei mi ka si phone lo a har ngai ko zeitin la ka tu la ka ti bai zei ka ti lai pa kho nang ta langin na ka bom kho lai ma ka tia ka si thiam ve lo a vun ka ti tikah cun eh si thiam lomi cu zeitik awk ṭha ka ti zeitindah ka tuah lai ka ti ka lungre thei cu lio ah cun hi baibal hi ka lung ah vun chuak bawipa ka phurhin nangmah kan ṭhum ko ka ti ka in ka in payment hi a pe kho ding nangman a si tiah ka ti ka hla kha thau ding cu cun nili ni a thau ding sin thei ko tiah ka ti cu lio ah khan ka thinlung i rami cu vai direct deposit in tuah ko timi khi ka thinlung ah um i direct deposit a tuahmi pawl hi cu nithum ni an tho i direct deposit ka tuah ahkhan cun kan vei kha ka inn man kha chingmi tin a pe kho ding ka si i cu tikah khan direct deposit tuah ding in khan bank ah ka kal sayo sajan ka lak na cu cun agent ahkhan ka va kal i ka sayo sajan ka va pek tik hna ahcun pakhat nu nih vai zoh ni rau lai a ka ti ai ka tin ka si kun lai zoh ni rau ahcun ka in man cu na ka pek kun lai ka ti ka lung le kha thei tuk asinan tein boipa na ku chung ka lap ko nom ne that ta kan khor khang ko ka hei ti i rian tuan cu ka tho ka tho i ma chu chun ka tuan ko i ka lung re zo thei ka ka thin lung chung kin nangam na khi tlom pa chu um ah boipa nang ni kham te ka tikhen ka ti ma chu chun ka o mi choni thum ni zani ka bank account kha zai ka online ka check tika chun Fahla kha cu rak lut cang eh hallelujah ka ti fahla kha a lu le anga khan vai zeketila tangka kha tam deuh kha rak lut chu tam deuh kha lu setin da singa ani pal ima singa ka ti ka lungre kha thai i zai ti si pawa khan ani pal zonga pal lo zonga tangka alu chang cha boipa na min thiang chu thang thak se kau se ka ti cho ni li zani kha kha ka thau tike ka zau tika chu holiday phei zong khan rak ka pek si chu cha boipa min thang thak se kau se chu cha chim ka du mi chu bible bia khan nan ha ni a thai long in tu atu lo chu san zeihmanh sangtlai lo i cu tikah ka phurit ha bawipa sin ka ṭhum tikah cun ka hla leng a dawh holiday sawm riat an ka chap rih cu cucaah cun Pathian a bia cungah hin Baibal kan theihmi cungah hin kan hna nih a theih sawhsawh le kan rel sawhsawh lawng si hlah usih a tak in kan phurit hi ṭhum hna usih cucaah cun minung nih kan tuah ding cu zeidah si kan phurit kha va ṭhumh ding lawng khi si a kan bawmtu ding kha Pathian a si i Pathian nih aan bawmh khawhnak ding ahcun na phur kha Pathian sinah na cat pei Na chiahmi cu a haumi si ti kha chim ka duh. Cucaah cun SCBC hna nih hihi ah na fanu na fapa kongah na phurh a rit maw? Na inn man, na ti man, mei man kong zongah na phurh a rit maw? Vale hika American cu holh zong kan thiam lo, Mirang ram a si tikah kan harnak phunphun um ko lai. Zei bantuk phurhrinak dah na ngeih? Kha na phurhrit vialte kha Bawipa sinah ṭhum ko. Aan bawmtu ding cu Bawipa si ko timi hi thazaang pekchap kan duh fawn hna. Cucu tete khannak pakhat vun si ṭhan selaw, cucun Baibal pakhat vun rel ka duh ṭhanmi cu aa zeik Korin Korin kuatkhat a ngan pahra a me hlei thum kha si kem ni ka vun rel ko lai.

Khakha tikah khan Pathian nih khan Pathian cu titsa le pisawlaw muri phi ve zumh awk a tlakmi Pathian si caah kha hneksaknak he khan luatnak tiang zong in a kan serpiak kho tu kan Pathian si timi hi tlawmpal te chim ka duh i biatak cung i kan nun le nun lo aa thleidannak kong hi keimah ka nunnak i ka tanu te tlawmpal te chim ka duh Ledasi ta cun Samsung ka rak ṭuan lio ah hin Korea nu hin ar ka rem lo ar ka rem lo i he a ka ngiar ka rian khi a zo i a tlawm deuh ahcun rian a ngei lo tinter u a ti hna supervisor te kan ka tinter ka rian a tam tuk ahcun a tha thu rian tuan huam lo a ka ti i ka thil hoinak an rak ka chu di ka ti an ko to ai nun si vang in khin ka um ka si va tuki cucu bawipa zeite nak ka tuah lai ka ti vai ka ti cu lio ah cun ka lung chung i a chuak mi cu hi Bible ca hi si hi Bible ca hi a chuak a chuak i ka tial i vai ka cabawi cu hoi na khin ka hei ben cucun a rel zong khi ka rel langmang ka rel langmang te no ma khan nai no sung san no sha chin ko nga ba pi khan nai mi chau sung san no chat chin na ta kwa tham yau ya la ngu nga pin sim be mi a boi ba ni to ala ka ti Bawipa nih a tuah lai ka ti ko nain Bawipa kha ka pek law ka hngak lo. Amah Korea nu nih a ka ngiar fatin te khi a ka timi zat in khin ka va ngiar ve lengmang, Pathian kha ka hngak lo. E, zei ka ti lai? A ka met nawn sila ka met ve, hiti a ka chawhnawh sila ka va chawhnawh ve. A nangmah Korea nu hi ka hei ti ve men cu, khatin ka um cu. Cucun kan Korea supervisor te khi holh nih khin le an thiam lo, rian nih le an thiam lo te khin zeikatilan nanmah supervisor te zong nan na rang hlanh thiam lo ni ka hei ti hna i ka lung chung khin kan ek ngai hna cu ka bantuk zong kha pathian nih kan duh piak mi si lo kan supervisor te an si ahcun an sining kha zong hna hla u si kan cung in a kan uk ding ah pathian nih a kan pek ahcun an nawl ngai ko hna u si ka kha sumtu hna kan rian si te zong kha vun chim ka duh i cuti cun kan i ngia mang i Bible cacang cu ka rel ko ka cabuai chung zong ah ka benh ko asinain pathian kha nawl ka pe lo bawipa zeitik ah dah naa phuan lai timi kha ka hngak lo i keimah tu kha ka tang i keimah tu kha ka phuang i cutin huria du he cun kan i el lengmang i a donghnak bik ah cun zeitindah si tiah cun kan i si tuk cang i kei kha ka ṭuan awk kha ṭha ti lo i kaa phuak beh ka phuak beh i ka, ka rian cu ka sung Cu bantukin cun kaa dang ah rian ka ṭuan tikah hin Samsung bantukin khan cun thahkhah hi ka hmu kho ti lo, khakha ka vei. Pathian biatak i ka rak dir lo tikah sunghnak ka rak hmuhmi a si. I Pathian biatak i kan dir i teinak kan hmuhnak kong zong hi tlawmpal te vei ka tir khan ṭhan ka duhmi cu atu ka rianṭuannak hi St. Jude Medical ti si. Sinchu medical ti si kan nu lei kan cable than ka tuan i ka cable rian tuan nak zong hi ka hla kha hi a za ko ka hei ti i ka tha khi ngam ko i rian dang thil zong hi ka duh ti lem lo senan te khan ka hoi le ni khan ka sok ko lang ma ka rian chu tha tuk mi se an ka ti o chu chu dai tin da singa ti pathian sin kan thla ka cham mi chu boipa hi rian thar ka sok ding mi hi na ka duh piak mi si mo nangmah nih a ṭha a rem na ti a si ahcun bawipa ka sok ko lai i a ṭha a rem na ti ahcun rak ka pe law a ṭha lo na ti si le um ko seh tiah ka ti cu ti bantuk te cun ka va sok tikah cu rian cu ka hmuh taktak ka hmuh i ka luh i zarh khat ah khan thawngpang ka theih ṭhanmi cu ka rian ṭhing khe bali ka ṭuannak pawl kha an rian rak saloi an rak lay off ti hna o bawipa na ṭhat sia hi nangmah sin i kan in halmi masa le bia kan in ruahmi masa hi cu a rak ṭha tu hi ta tiah ka ti. Cuticun Singh cu medical ka rianṭuannak zong ah hin Kalay leader a changtu nu hi Europe mi si i miṭha ngai hi lo ko nain rian hi ṭha ṭhin a ka chim duh lo. Culeng ah hin ka rianṭuannak hi heh hna a ka hnawh, ṭuan kho hlah seh tikin hi a ka tuai tam. Cucun khatlei kam i a ṭuanmi nu Tina an timi nu hi cawnter in khin ka rian hi khi zei a sa ṭhun keimah hi nonnok khi a ka timh. ka lungre hi thei tuk i mah lio cun hi bible cacang hi a ra ṭhan sangan tein khan Samsung ka tuan lio i experience ka ngai cang tikhan bawipa tu chuk tan cu nangmah kan hak ko lai bawipa nangmah i phuang ko ka ti Pathian sin he thla ka cam i khakha tina an ti minu kha mei tarpa he an ṭuanṭi i tarpa nih khan a rian kha a chan khawh tikah khan ani kha aa manh a manh tikah khan ka rian kha heh a cawnter a cawnter i keimah kha nawn kha ka timh ka lungre hi thei tuk bawipa ka thla ka cam hi bia zong hi ka rel lengmang aw hi harsatnak hi sungsan chin maw ṭhesnak ka tonmi hin ka luat khawhnak ding hi bawipa nang min in a tuah khawh ko tiah ka ti cucun ka um lio ah khan nikhat cu vai Baibal ca kha ka vun rel i Bawipa ka te lungre thei tuk in khan thla ka cam i Baibal ka relmi cu chanrialnak uk hnih chung kha si ṭaya Yazawin cheu dutia sa sau a khan chi hna se ka chung khan nan rel ahcun humua kan pek na lai kan rel piak na lai nan mah tin nan rak i rel te lai i hmaizak lei zong kan hal ṭhan ti khawh men na ima kha chung khan rak rel ka rel tikah ka hmuhmi cu zei na si tiah cun Yoshafat timi siangpahrang pa hi um. Cu siangpahrang pa Judah siangpahrang a si i anih hi Pathian biatak in a nungmi Pathian a ṭihzahmi a si. Cu lio ahcun nikhat cu Ammon miphun hna le Moabah Moab miphun hna nih khan ral an doh. Ral doh dingah an rak timh tikah khan a lungre a thei tuk i a ṭih tuk hna. A ṭih tuk hna tikah a tuahmi cu zeidah a si? rol un in thla cam ama rol in thla cam lawng hin kha si lo in in a rammi vialte kha nu he ngakchia he khan rol un thla cam ding in khan caan a khiah piak hna i cucucun thla cu an cam i Baibal ca chungah a ṭialmi cun Judah miphun le Judah Josephus siangpahrang le Judah miphun hna cu an ral an ṭi tuk hna caah khan bawipa hmaiah khan an dir ko an nupi le an fale tiang khan an dir ko tiah khan Baibal ca chungah kan hmuh Cu di ah khan mah tikah khan Pathian sin an an auh tikhan Pathian hi dai din um kho lo cucaah cun Bible cu chung kan duhmi cu nga ku kho lo nga ṭhumi tinna ti nai au nan ne do aya ku nga piami ka au kan hoi hna lai ka ti cucaah cun kan Pathian hi au hna u si Joseph siang phrangpa zong nih kan Pathian au tikah ar hoi i second the prophet hna bangin na ral hi ṭih hna hlah, ral dohnak hi na rian a si lo, ral doh hi keimah ka rian a si ti kan Pathian nih thangṭhat si ko seh. Kan ral a dohtu hi Pathian a si. Nangmah na si lo i keimah ka si lo timi hi nihin i a si mi si hna zong nih i vei i zei kan ti lai i fiang hna u sih ti hi ka duh i cuti cuticun an um in makhan vei profet hmangin khan nan pei lai kal ko u tiah a ti hna i cuticun annih kha raldohnak ah cun an kal i an tuahmi cu zeidah si tiah cun Pathian an thangṭhat Pathian an thangṭhat i Baibal cu chung hlun chungah hin Pathian thangṭhatnak kong he pehtlai hin tampi a ṭial i David siangpahrang pa chan lio ah cun Pathian a thangṭhat hnga ding ringkawn a tum hnga dingmi khi tawkaw Levi miphun khi tawkaw a chiah hna cu khi kong khi tampi nan hmu ko lai Cucaah cucun cuti cun raldohnak an kal tikhan an tuahmi cu Pathian an thangṭhat. Cuti an thangṭhat cuahmah lio ahcun an ral a simi Ammon le Moab miphun pawl cu Sirah ṭang ta a ti. Sirah mi pawl nih khan an rak doh hna i an tli dih, anmah nih tuah hau lo i an ral nih an kal takmi chaw le va le saṭil pawl hi ni thum chung ah an him. kan Pathian in thangṭhat si ko seh. Cucaah cun an tuahmi cu zei dah si? Pathian an thangṭhat. Ral an doh lo. Kan Pathian nih a kan ti. Ral doh hi nan rian a si lo, ka rian a si ti bantukin Josafat siangpahrangpa zong kha a teipiak ti kha ka nunnak ah a vun ka cawnpiak ti khin, Aw Bawipa kaa lawm tuk ka ti i rianṭuan kaa thawh ahhin, motor hi kei na til ah an kaam bang i ka si khawh chung hin praise and worship hra hna kha ka hei sa ve. Caan caan cun ka ti khawh lo cun hallelujah, hallelujah ti lawng zong khin ka hei ti ko. Hlan lio ah hin hallelujah ti hi au hi oi ngai ka duh ve lo cu khuazei maw in khin. Caza cun hin hin hallelujah au hna hi du u. Hallelujah timi cu lai hal cu a si lo. Vei thepru hal si mirang nih cun praise the lord an ti lai min cun buai pe min thang tha si ko se kan ti a chim khi hallelujah ti khi a foi deu chim ve ko u cun amen ti cu le kan chim ko phone tung i zeidah hallelujah timi hepru hal cu kan hman tu lo hmang ko hna u si bawipa sunparnak sa dingah cun tihi sawm kan duhna ka ti te khan ka kal i ka rian ṭuannak ka vun phak tikah cun khakha zelo mirang tarpa kha a rak i phuak sang ai a rak i phuah tikah khan thina an timi nu kha ka rian kha cawnnak ca dingah caan a ngei ti lo i ka rian ti tu kha dang tein khan ka ṭuan khawh ka pathian nih thangṭhat si ko seh cucaah cun bawipa kan hngah i bawipa a bia i kan dir tikah cun kan ral kha a kan teipiak i zei kan ti lai zalong tein khan dai ti rian ṭuan khawhnak ka vun mu timi te hi vun chim tate khan kan nunnak i tate vun khanmi ka duh si i cucaah cun nitin te na nunnak ah rian na ṭuannak zongah siseh na sarem lonak phunphun um lai nihin chungkhar kang nuva karlak zongah sarem lonak tampi um lai u le nau karlak zongah siseh innpa chakthang karlak zongah siseh sarem lonak phunphun na tonmi kha bawipa kha chia ko bawipa nih an teipiak ko lai Amah belte cu kanmah hi tang hlah u sih, Bawipa nih zeitik ahdah a ṭuan lai timi tu hi amah zia a thiammi hi si u sih law timi te hi vun chim ka duh. Cucun pakhat vun chim rih ka duhmi cu zeidah si tiah cun Salm sawm kua le pakhat khan an hmu ko lai. Salm sawm kua le pakhat chungah cun Bawipa nih a kan kilvennak kong, a kan zohkhenhnak kong, tunai mino hna zong nih khan hla an rak sak i kan Bawipa Pathian cu aa hngelh bal lomi a si tiah a ti bantukin khatikhan Salm sawm kua le pakhat chung zongah khan A kan cawnpiakmi cu CBC USA nubu hna nih khin sang kha CD in an tuah i mahte khin motor ka mu pa khin ka ngai lengmang i cu ka ngaihmi ahcun na kalnak lam ah hin na hmai in ka kal i na hnu in ka kal i na lu cung ah hin na kut kan chuan timi te kha ka rel peng ka rel peng ko rel peng ko ṭih lo ding khi a kan cawnpiak mi khi si sana'n te khin kei ka nunnak a zeitindah um te cun zan rian kha ka ṭuan ka ṭin hi zan hlei hi si ka motor kha dasi rawn ding si cang khi zei ka lai ai hre ka apia cang i rol lo ak kha ṭha ti lo ka ning ni le ṭih phone rol lo ak le ṭha phone lo ṭih hla timi pathian bia kha le ka thei phone khin lu ko ṭom in khin ka um na ti khin ka ṭih tuk ṭhiam ṭhiam dan ti khin rol awk a ṭha lo chu ta ka ti dasi rawn na ka cun ka lut ka lutnit a si ka rawn tikah zan ṭim cu tikah credit card rian ṭuan ti lo i ka rawn kho lo i ka ning a ṭih tuk ka ṭih tuk tikah khan a rannak in ka mawngh ka ti tikah khan ka motor da si tangki a chin hna ka rak thau ka rak thau i cu motor tangki chin lo pi cun ka mawngh thluahmah in na cun in ka phak ti ka ṭum tikah cun a chin ti ai lo a balo pe si hi ka ti sanatin pathian a ṭhat ning cu motor tangh akai zei taxi tangh khi a chin lo in mawngh hna ṭi rak nung ngai na te pathian nih a ka ve ni him te in ka rak phan cuticun ka um tikah khan zei ka ti lai a chin kha zei ka ti lai ka va cawk i lam kam ah ka chin ka chin i mah nih nu khan inspection ka tuah inspection ka tuah dih in khan ka motor kha check a piah cang Chak a piah tikah khan ah zeitindah ka tuah lai ka ti. Ka ruahnak ah khan inspection tuahmi pawl kha nanmah nih hin nan ka tuah piak sualmi si ta innlam kha ka va phanh hai hna. Innlam ka va phanh hna i a si lo e an ka ti. Khi zei ka ti lai mechanic sinah va kal law va piah ko an ka ti. Ni cu mechanic sinah cun ka kal lo rian ṭuan kha a za cang i a kha leo khan motor kha lung nuam lo tukin khan back ka soh tikah khan zei ka ti lai ka motor nih khan khi zei ti lai jonya saibo pi khi ma khi tung khi ka thor sual i ka motor kha sia paleng pi khi zei ti lai akuang pi ka adep ti adep ti ka lung kha anom lo tu boipa zian na fa ka silo man zian na ka zab khen lo ka hei ti chin chak ri ke gani i chu bia i ka thinlung chung i ra mi chu zia insurance pe na ngai ko chu ne insurance chu claim ko phat ti mi khi ka thinlung a ra Cucaah cu cutin khan motor cu ka mawng thluahmah i ka lungre kha thei tuk ka motor nih le check a piah phone a hnor la ka hnor sual phone zeitindah ka si lai ka ti bawipa nang min run ka pem ko tiah ka ti i cuticun zei ka ti lai YouTube kha ka on i thawngṭha bia kha ka ngaih ka ngaih i mah lio ah khan Community a nupi mah lunglu nih khan ka ti a khanmi cu Norway ram ah khan thawngṭha bia chim ah kan kal e ti cu lio ahcun Kawlram in khan telephone ra i na fapa a zual tuk i tinnak kan tuah lai an ti ah ka fapa hi nakin zeihmanh a zi ti lo ka kiar ko lai tiah ka ti ti cu lio ah khan Sir David Tlani a ka timi cu ti ah hihi Satan rianṭuannak a si, thla kan cam hna lai, na fa zong hi a dam ko lai, tiah a ka ti, ti. Cuticun thla kan cam hna i ka fa cu dam taktak timi tete a khaanmi kha ka rel tikah, aw, Bawipa thawngṭha bia a chimmi hna hmanh pei Satan nih hin hna a hnu hna hi tei harnak an ton ko hi, keimah hi zei bantuk dah ka si? vai hi bantuk hnuhmangnak cu ka tong ko lai cu ta bawipa ka ngaithiam nangmah tu ni lam ka hruai ko te khan thla ka cam than thla ka cam than i khati khan ईश्वरन chu khlem ka tuak i ka lung chung i a chuak mi chu bawipa ti hla na ka ti ko bu in ka ti ruanga hin hi ti hin thil hi ka ton mi si te mi ka van i fon bawipa ka ngai chiam ko ti hla na ka ti ko mi hi ka ti ruanga hin nihin ni ya bantuk ka ton mi si ka te Khati khan insurance kha ka khalem ka khalem tikah khan insurance nih hin an rak ka lemmi kha zakwa si i number one ah cheuhra cheu khat ka pek hi cheuhra cheu khat pek a ṭhat ning hi nan nan nunnak ah tampi nan te ko lai zeicahtiah SCBC cu cheuhra cheu khat pek zong hi zei ka ti lai a fel ngaimi nan si i cheuhra cheu khat ka pek hmasa tikah khan motor ram ka kal tikah khan zakua an ka lem nan te in ka mo ro kha ka ran di tikah hin zathum le som nga lawng ka ti ka khon ni a thar he a hlan leo i ka khon mi vialte he zong khan tampi an ka ran piak i tampi zong paisa ke a kai cucaah cun ka nunnak ah khan bawipa ti kha na ka timi ka ti ruangah hin hi bantukin buai bai nak tampi ka tong tiahkhin ka sual ngaihchihnak he zei ka ti lai thla ka cam ṭhan tikah Pathian sunparnak cu thar in ka co i cucaah ṭih hlah a ka timi ka ṭihnak ruangah khan ka mawṭaw kha check in cin a piah ka hnorsual i kha pei workshop hoi nga hi voi li le voi nga kal ka hau i rian lo rian khi aa chuah cucaah cun Pathian nih khan Hai ka ti lai ṭi hlah u a kan ti cun ṭi hlah ko u si nan hna ngam mu a kan ti cu kan hna khi ngam ko se law Pathian a bia cungah hin a tak tein hin diang ngam cio ko si timi hi keimah ka nunnak i ka tonmi thil tlawmpal tete in hin tati khan in hin zei ka ti lai tati khan in khin tlawmpal te chim kan duhmi hna a si hnianghniang nih hin a kan ti tawnmi cu nubu Chungtel kan si mi hi a zungzal zong in kan si kho lai lo i kan si lio te hin cun fel tein ṭuan ko hna usih tiah a ti i amah an i zuam zong aa zuam ngai. Chairman si bantukin cu nih cun kan nunnak hin thazaang hi tampi a ka pek zeicah tiah cun kan caan hi tlaih khawhmi a si lo nihin ni ah kei hi nubu chungtel ka si thaizing kip tu ahcun chungtel zong ka si kho lo men i hi bantuk caan ṭha sunglawi zong hi a hmu kho lomi ka si kho men cucaah cun Khrihfa upa zong nan si ah nupa dangdang zong le sin mino hna zong si a forh kan tu ko hna atu bantukin caan ṭha kan hmumi hi sunglawi tein hmang ko hna u si timi hi tlawmpal te chim kan duh hna zeicahtiah keimah hoi na hi zei ka ti lai upat lei kan phan cang i rang no tin kal a hau mi khi ka kal ka ti ka vun tik duan a khi cun ka khu khi a fa ka ti kho ti lo Cucaah cun nihin ah mino pawl thazaang pek an duh hna. Keimah ṭhi nan si ahcun nan ti kho ti lai lo. Atu lio cun nan ti kho rih. Cucaah cun nan no lio i nan caan ṭha sunglawi hi bawipa caah hmang u timi hi mino pawl hi chim ṭhan duh hna. Cun mino pawl nih a hlei in thazaang pek an duh rihmi hna cu nannih cu American ram ah ṭhangmi nan si. Laitlak he aa lo ti lo. Laitlang le a lo ti lo American ram cun zeidah thazaang pek ah duh hna ka timi cu nun thian himnak hi ngei u timi hi tlawmpal te mun chim kan duh hna a thu te phin in bai lupa sualnak he pehtlai in hin nan fel ding ah hin kan duh piak hna timi hi chim ka duh American ram cu nan theih bantuk in si ko i rian ka tuan nak ah hin tlawmpal pa pakhat kha um mi ka girlfriend fa a pawi e hei ti min ko Cucu American lakah cun common si zeihmanh an rel lo kal hmanh fapawi te nak ah zeihmanh ah a rel ti lomi ram ah khuasami kan si kan i Laimi nih cun kha bantuk kha kha bantuk nunphung kha aa dawh lo bikmi tiah Laimi nih kan ruah lengah Pathian biatak zong nih a duh bak lomi nunphung a si sihmanhsehlaw kha bantuk ram in khan nan tlanter tikah hin tlawmpal ti mino hi thazaang pek an duhmi hna cu nan nun hi i thianter ko u nungak le tlangval karlak zongah thiang lim tein um u zeicahtiah Hi nupa timi kong hi Pathian nih nu le va karlak ah a chiahpiakmi hna si i nungak tlangval nih tuahnak nawl an ngeimi an si lo. Atu cu kan ram cozah hi zei ka ti lai Pathian biatak he aa kalh in an nun tikah nu le nu umṭinak, pa le pa umṭinak te hna, abortion te hna zong kha zei an rel ti lo. Cucaah cun kan, kan nih zumtu hna a simi mino hna nih hin kan nun hi thianter hna u sih. A hlei tein nan phone chungah khan ka bantuk sekse aa pehtlaimi movie te hna zong khi chia cit lai u ci picture te hna zong atu na chiah sual zongah atu te hin delete ko kha ni khan na nunnak tampi an hrawh khawh timi hi chim ka duh zeicahtiah cun kan nu lei khan sia David la thawg ṭha ka ngeihmi amah nih tati khalmi ahcun pastor pa pakhat hi ti sengcia yoga a ngei ti ma ti khan thla ka cham piak ti sei ca te cun khaban tuk sengcia yoga hi khoi ka na aran ati a cun vai satan sin ho unclean spirit ati ma ni cun khaban tuk in khin arai zei da on ti cun khaban tuk zau awk a thalo mi movie te na picture te na zau nak in khan a chuak mi si ti cu ca khan ma pastor pa kha zatlan thalo mi na zo maw tiah ka ti cu ni akhro a har ti akhro a har i awan khan ve ti awan khan ve thla ka cham biak i anunnak adam ti cun pakhat nu zong nih hin ka min cu chim hna law hi bantuk movie hi tampi ka zo ra hin ka nunnak ah hin sai ka tila thuchuah tampi ka sung timi kha ka sin hin ta te kha ti cucaah cun family nan si zongah nungak tlangval nan si zongah kha bantuk nun thian hlim lo nak te khi a si khawh chungin hrial hna u si timi zong hi zei ka ti lai forh share kan duh ko hna nai te zongah khan zei ka ti lai sekhan ka kalpinak hna ah khan zeidah ka hmun ka cun tlangval a si ko mi kha a zawtnak hi STD yoga yoga puin khin mo a ra mi si ama hi STD yoga a nei bal mo tian ka ti a nei bal lo ta khan ka hei ti ve ni cu ca cun chu STD cun an pai ko lai sexual transmission disease an ti seks in aa pehtlaih a chuakmi zawtnak si. Cucaah cun kan nun hi i thianhlimter hna u sih. American pei si ko cu ti hna u sih law Pathian a biatak tu ah hin mino hna zong hi nung hna u sih timi hi tlawmpal chim kan duh hna. Cucun nitinte kan hmuh kan zohmi bia le hla hna zong hi kan nunnak ah thazaang a chuahpi. Pathian biatak lei ah kan hruaitu si maw timi zong i chek hna u sih ti hi ka duh. Keimah hi zei da si tiah cun Kawlram ka um lio hin wathu rel khi ka huam tuk cu. Kawl huathu rial kha ka huai tuk i huathu rial kha a sual ka tinak cu silo dan kha huathu rialnak nih khan ka nunnak ah hin thlarau thazaang ṭhawnnak khi a ka pe lo timi khi chim ka duh caah khin kan chimmi hna si hi kawl huathu cu anmah kawl miphun maw Khrihfa a si lomi Buddhist pawl nih an ṭialmi si tikah anmah Buddhist idea tampi khi an ṭial chih. An ṭial chih tikhan kan nunnak ah khan zeinihdah influence a ka tuah tiah cun Kawl zia nih khin tampi influence a ka tuah mi ngaihthiam khawh lonak te hna khi mu Kawl khi Kawl zat hna khi za u law nazi chiat mace na chiat hna khi a ṭhu tapin khin an piah lengmang lai ngaihthiam khawh lonak pawl khi khi nih khin kan nunnak ah khin influence a ka tuah tuk tikah zeitindah ka si tiah cun ka unu vapa hi ka ngaithiam kho ti lo Zeicahte cun phe a ka mi sin i kha phe a ka tikah a nupi le fale ṭha tin a zohkhenh hna lo tikah khin zei ka ti lai nangmah bantuk nupi a ngei ṭung i nupi le fale zohkhenh lo minung hi tiah ka ti i a zoh zong kan i zoh duh lo atu cu amah cu a thi cang i a thih hnu tiang zongah khin ka ngaithiam kho lo cutukin cun ka huat i ka kha zein rat te cun wathu ka rel langmang mi nih influence a ka tuah nak in khan ngaihthiam nak kha khi zei ka te lai ngaihthiam khawh lo nak te mi thinlung hi ka thinlung chungah a fek i kha ni khan zei ka te lai ka ngaithiam ka lo kha ni khan kan nunnak ah khan zeitluk tiang in dah ka hua te cun amah zong kha a van chia ve mi nih nam tein an suh sual i a thi a thi ka ti mi cu a fale zong hi vei pa santlai lo an ngaihnak sa cun a pa nih thihnak hna te ban ṭha dang va thi ko seh ka ka rak ti cu tuk cun ka rak khuat i ma tikah khan kha nih khan kan nunnak khan ka chuah tampi a rak ka sungter ka chuah tampi a rak ka sungter ka rak thei lo i ngai te i thawng ṭha bia ka ngaih hnu lawngah khan amah nunnak zongah khan zai ka ti lai ngaihthiam khawhnak kha ka ngaih ṭhan ka ngaih ṭhan i cucun Baibal zei kan ti lai chim ka vun dur i cucaah cun kan relmi ca hna le kan ngeihmi hla hna le kan zohmi hna zei kan ti lai thilri hna nih hin kan nunnak ah khin Pathian biatak lei ah khin a kan hruaimi a si maw timi zong hi i check hna u si ti hi ka duh ngai te cucun zei kan ti lai Bawipa thlacam kan rel ah khan mi nih Kan cung i an sual tikah kan ngaihthiam hna bangin an sualnak kan sualnak an ngaithiam ve tuah Pathian kan ti tikah hin ka nunnak hin mi ngaihthiamnak ka ngei lo tikah khan khakha ka rel kho tawn lo ka rel kho tawn lo i ka lanhtak tawn i sanain ka nunnak ah khan Pathian biatak in ka vun i fian ṭhan da cun kha cacang ka rel fun te kha aw mi nunnak ka nunnak i sualnak a ngei mi zong hi ngaihthiamnak ding hi pei a ngei dingmi pei ka si hi timi ka nunnak ai ka vun i fiang cucaah cun ni ni ah hin a si mi si member nan zapi te in pathian biatak ah hin dir ṭi hna u silaw kan hmuhmi kan mit nih a hmuhmi siseh kan na nih a theihmi le zei kan ti lai kan zohmi nih hin bawipa biatak lei ah a kan hruai khotu le bawipa kan thlarau thazaang a kan ṭhawnter tu si maw timi hi i chek cio hna u silaw ti ka duh